Jyst hapno menshno wyt ti 'di clywed am yr y cynnig 'ma sy'n dod mewn? O'n i heb glywed amdano fe a o'n a o'n i mor falch oedd hi wedi sôn yym oherwydd o'n i'n gwybod bydden ni siŵr fod yn yym yy â hawl i i gymryd yr yym gymryd e lan gan fod yn fab i yn yn dair yym am bydd e'n beder nawr yn mis Ebrill. Yym, felly o'n i o'n i'n falch iawn amser glywes i a unwaith nes i edrych mewn uh, i'r peth, um, nes i, a, a nes i siarad i'r cres i, i garffair i weld os oedd um, y cynnig, os oedd nhw ar y cynnig yma, a, um, a yn falch iawn i weid, o'n nhw, nhw wedi cymryd y lan, a, a o'n i yn um, yn gallu cymryd y y cynnig i fyny. Es i 'mlaen i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth y Deuluoedd um, i weld os o'n i uh, yn gallu uh, cofrestru uh, yn fab ar y cynnig. Nes i ffonio yr, uh, y cyngor hefyd um, jyst i weld beth, beth oedd yn digwydd o ran uh, am, amseriad y peth a um, beth, uh, faint o hyd oedd yn mynd i gymryd. Um, ffodus iawn, o, o, gymerodd e ddim yn hir iawn. Uh, felly, o fewn wythnosau, oedd o'n ni mlaen ar yr, y cynnig a, a heb, heb edrych nôl wedyn ni. Fel teulu, mae'r cynnig yma wedi galluogi i ni wneud shwt gymaint mwy gyda'r arian o'n ni'n buddsoddi ar gyfer y ffioedd crèche. Mae'r ffaith bod hyn o hyn o gannoedd wedi cael eu rhyddhau yy er mwyn i ni gael defnyddio mewn ffyrdd eraill fel um, gweiliau neu um, just diwrnodau mas neu beth bynnag. So fel ni, fel teulu, mae fe'n mae beth gwerthfawr iawn. Fe wnaethon ni dod o hyd i'r uh, cynnig trwy'n ddarparwr lleol. Um, I ni'n ni cael 30 awr bob wythnos. Mae'n gwahaniaeth mowr i ni ar ran arian a'r cyfleoedd neu pethau eraill. Fe wnaethon ni trwyddo gwasanaeth gwybodaeth i deuluodd i ymgeisio am y cynnig. Mae'r cynnig gofal blant yn gwneud gwahaniaeth mowr i ni. Oedd e'n proses rwydd iawn. Fe gaethon ni cefnogaeth of, um, ofnadw o dda o'r sir yn helpu ni i lladdor ffeflenni i fyw. Fe, fe wnaethon ni roi cais byw trwy'r gwasanaeth gwybodaeth i deuluoedd. Um, o'n nhw'n cefnogol iawn yn rhoi cymorth i ni i, i mynd trwy'r broses. Yeah, we found out through the, um, actually through the nursery, the, the staff members were promoting it. Um,

Yym a oedd posterio o amgylch a ar y we efyd. Oedd, oedd yn weddol rwyddus i nol lan am y cynnig. Yym a nathon ni fynd trwyddo uh, cyngor Sir Gar uh, ar y wefan. Mae rhywun yn gweithio mas uh, yn gret i ni. Um, Mae'n rhoi'r cyfleusterau i uh, martner clim yn ôl i gwaith a, a gweithio fwy o oriau yr wythnos. A, a wedyn mae'n helpu hefyd achos mae y plant yn gallu ware fwy a dysgu fwy yn y meithrin, sy'n gwneud e'n haws i bawb. Oeddi, mae'n gret dros y gwyliau, um, fel arfer, uh, ni'n disgwyl yn biti am bobl ei helpu, uh, yn wedi amser ni'n gwaith, uh, so mae'r 30 awr yr wythnos uh, yn awr yn helpu gyda hwnna, a, a well, ni'n rhylio llai ar uh, mam a dad neu mam a dad y partner i ddisgwyl yr ôl. y plant. Rydyn ni'n hapus iawn um, a byddwn ni'n gweithio rwy'n um, i sy'n o lan amdano fe, achos uh, dim ond helpu mae gallu gwneud. Um, nes i ffeindio mas am y cynnig uh, drwy'r feithrinfa ni'n defnyddio, um, a hefyd trwy ffrindiau um, ac ar Facebook ar wefan y cyngor hefyd. So, i ddechrau bant gyda, pan nes i edrych uh, drwy'r ffurflen, um, o'n i'n meddwl bod e'n mynd i fod yn hynod o gymleth um, i wneud yr application. Um, ond i fod yn ond, pan nes i ystod lawr a casglu'r gwybodaeth i gyd, um, unwaith o'n i wedi casglu fe, oedd e'n rhwydd wedyn i rhoi'r um, application mewn. Achos bod fi hefyd yn berson sy'n hunan gyflogedig, um, o'n i'n hefyd yn meddwl bod hwnna'n mynd i achosi mwy o trafferth wrth um, wneud yr application, ond i fod yn onest, nath e ddim o gwbl, oedd e'n really rhwydd, um, a nes i ddim gorfod um, rhoi ystod eang o wybodaeth oedd yr actual wybodaeth oedd angen ar y tîm yn, yn weddol fach. Bw'n help enfawr i ni fel teulu, um, gan, bo fi, gan bo fi hefyd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, Um, mae wedi galluogi fi i gymryd mwy o amser bant o'r gwaith. Um, a ni hefyd yn sylwi bod gyda ni lot mwy o arian yn y banc ar diwedd bob mis um, wrth bod ni ddim yn gorfod talu ar gyfer um, defnyddio'r meithrinfa. Um, gan bod y merch ni hefyd wedi dechrau ysgol, fi'n teimlo bod e'n rhoi cyfle i cael ystod eang iawn o brofiadau um, wrth ddefnyddio'r meithrinfa a'r ysgol. Cant y cant. Um, Mae'r cynllun wedi bod o fudd mawr i ni fel teulu um, a hefyd fi'n credu mae fe'n helpu bod chi'n gallu cadw eich plentyn chi mewn sefydliad meithrinfa tra bod nhw hefyd yn dechrau ysgol rhan amser. Mae'n helpu nhw i allu wneud y, y sort of step na o fynd o feithrinfa i ysgol um, wrth cadw un beth yn gyson tra bod rhywbeth arall yn newid.